To a igeng'one nyaka weche mag kute machame, to igoyone nyaka folia. Folia en manyiwa mar pi ma koro ochamo goboke. Kiseche moko chopoga ma chieng' orieny e kiwango ma ok inyal timo top dressing.
Ero uru kamano nyikora moge jwang' e chenro marwa ma pile pile mar pur gi ohala gi nyinga kaka ung'eya en an sibuor liki Kawuono wabiro mondo wawuo kachiel kachiel gi japur marwa ma ang'e ni usebedo kurito gaming'a e episode wa mokwongo ni. Uh, gi sani wan ka gi japur miluongo ni Ah, An iluonga ni Felix Ah. Osodo. mm, Eh, ajapur mar sukuma wiki, eh, nyanya mm. kaachiel kod afuoto. Erokamano.
Koro aneno ka iloso nursery bed ka maber ahinya. Eh. To nursery bed iloso nang'o japur marwa? Eh, nursery kidwa loso mm. kaka ma sukuma wiki mm. apa ni inene maber. Eh. Nursery bed kidwa loso mm. ikwongi obedo level mm. obedo dag. Yeah. kisepure kamano mm. to idwaro keto kodhi e lowo mm. mondo mm. owuog mapiyo kata maber sana eh. namba achiel mm -hmm. ikawo kede eh. mondo giwuog e roho ikawo kede mm. tikunyo godo ikunye godo maber kamae mm. kuma seeds dhi bedi mm -hmm. kisekunye kamano eh. to iolo seeds iolo kodhigo e lain mikunyogo e lain ka lain iole kodhi matin tin tin tin tin hmm. e lain mikunyogo ma ok ochuno ni nyaka ikwan gi kachiel achiel kaka wapidho oduma e puodho ah, ah, ok ochuno ah.
ma nasari bed en ikawe akawa tiole ikawe tiole lain go matin hmm. ichako iolo lain ka lain bedo gi nasari bedo gi seeds hmm. eh, kisetimo kamano eh. to iketo ne malk malk malk tiende ni iume gi lum maber eh. iumo kumoro amora ma kodhi osebedo planted mosekete e kodhi mm. to iume gi malk mm. tiende ni ikawo lum mm. motwo eh. to iume go mang'i maber iume go te oh. kisetimo kamano mm. to iole pi. Iole pi. Iole pi.
To koro japur marwa. Eh. Aneno ka ipidho ka skuma. Ma en kodhi mane ma itiyo godo? Koso kodhi en aina achiel? Aa, ah, ah, mm. kodhi opogore maber. Wan gi tausi, mm. wan gi simlo collards, mm -hmm. gi moko ma kienyeji kienyeji. Uh oh. -huh. Eh, gi, gi kuom sani mm. mapidho ni iluongo ni collards. Hapa ni unyalo nene Oh. nokokone Eh, Aha. eh, inyiewe paket achiel Oh, Paket ma collards. ni, eh, ma kos- collards 25 grams Mm. eh, to nanyiew gi ariyo Oh, eh, okay. Ah, mano ber japur koro. bed seedbed ma koro nasari odong' gi two weeks to obed e nasa obed e seedbed Eh. ma koro orito modongi ma chieng' koro gik ni ing'wede Oh.
Eh, Okay. To koro management mari japur marwa Felix. Ere Okay. kaka i manage eh, nursery wa ni nasari ma ni koro obed ni ober ma koro en ready for transplantation? okay gik mang'eny nyaka itim namba achiel Mm. nyaka i maintain ne go yath wan gi tuo moro ni kudni tuo ma kudni kelo Mm. nyaka i make sure ni igone yadh kudni yadh kudni mm. wan gi yadh kudni mang'eny eh. nam achiel kuomgi uh mhm. -huh. wan gi alfa alfa eh. mm. alfa onego kute mang'eny sana mm. moting'o aphids mm. kata worms kobede nasari eh. wan gi moro ni dudu train embo ber sana eh. onego aphids kata worm gi mamoko eh mago mangado gi nasari ka eh moko nitie eh mangado ka koro wasetero gi seed bed kacha chande katuom mm.
jalo ngado gi ka pod en gi ne nasari kata ka pod gi ne seed bed oh eh okay. ah number dek mm. yath mar adek mm. iluongo ni salban but ok obedo recommended mm. ne japur mar skuma wiki nikech though ni onego kudni but ok obedo recommended sana mm. eh Oh. Koro aneno ka ma to koro nitemo timo nang'o japur ma okay. gima nitimo ka gima natimo ni mm. ma hmm. iluongo ni uh, ma iluongo ni weeding ma weeding ma weeding yeah. apa noneno kaka timo yeah. mondo miyo nasari ni obed maber sana mm. nyaka itimne gima iluongo ni weeding weeding mm. en golo golo weeds weeds gima opogore gi kodhi mipidho eh, eh, mano weed mano weed eh.
gimoro amora moti mano kapidho mano kapidho ka mm. mano iluongo ni weeds koro en obedo uprooted oh. igole agola oko eh, kaka magi kaka magi eh, mabe mano lum ma kaka lum gini gi mano mm.
Mano weed. Mano weed. Mano Lum- weed. Lum mano weed.
Mano weed. Gimoro amora ma nasari ni mar skuma. Koro Mm. gimoro amora moti Mm. e iye ka mopogore gi skuma Eh, to en obedo uprooted en iluonge ni weed. mano weed. Eh.
Oh. Ah, management moro kendo Mm. Anyalo wacho ni watering. Watering. Watering nyaka maintain. Oh. Nyaka maintain watering mm. mondo nasari ni oyud moisture. Mm. Gima omiyo waketo mulch eh. en mondo conserve moisture. Moisture. Eh. Mm. O prevent kata direct sunlight mm. mondo kik sun uh, uh, chieng' mang'eny oiny kodhi manie lowo. Okay. Eh.
Erokamano japur mar Felix Osodo, mana kaka osenyiswa e tielo mokwongo. Eh, ma en eh, nursery bed marwa mana kaka japur osewacho. Koro japur owacho ni warito two weeks. Warito two weeks mondo koro watere e nursery bed kama koro irite ma nyaka chieng' wakae, waka skuma marwa. Koro mana kamano makeloni chenroni kaka pile. en an Sibuor Liki. Ma en season 1 episode 1. Koro ritwa kende chenro mar ariyo kama wadhi kawo alot marwa kachiel kachiel watero nyaka e seedbed. Kamano, erouru kamano, riti masani.